U flimkien intellgħu kunċert li l-għan tiegħu hu li jferraħ in-nies, aħna nifirħu u nferrħu u fl-istess ħin niġbru somma ta' flus li tista' tmur għall-karità. Dal-kunċert naturalment jirrikjedi ħafna ħafna xogħol, ħafna mpenn u fil-fatt il-kunċerti ta' Voices isiru darba kull sentejn. minħabba l-fatt li hemm ħafna preparamenti involuti, jiġifieri once li jispiċċa x-xogħol ta' ta' edizzjoni u mbagħad jibda mill-ewwel ix-xogħol l-ieħor. Jiena bdejt fin-ninety four, jiġifieri ili 22 sena involuta f'Voices, Bdejt bħala membru tal-kor, kont inkanta mal-kor u kont nieħu pjaċir nagħti s-sehem tiegħi hekk. U mbagħad ftit ftit bdejt nieħu sehem ukoll nagħti l-kontribut tiegħi niddirieġi xi xi kanzunetta 'l hawn u 'l hemm. Dan l-aħħar tnax-il sena issa ili niddirieġi l-kor jien flimkien ma' sħabi. u wkoll nagħmel ftit arranġamenti mużikali għall-kor. L-edizzjoni li jmiss hija l-aħħar edizzjoni tal-Voices. Qed niċċelebraw dawn il-25 sena, 25 sena ta' mużika, ta' ferħ. 25 sena ta' kontribut mużikali però anki ta' impenn lejn is-soċjetà. Għandna 30 kanzunetta, kanzunetti popolari li huma popolari mal-udjenza u l-idea hi li jkollha ċelebrazzjoni ta' dawn l-affarijiet.

Inlaqqa' ħafna nies li jixtiequ jagħtu xi ħaġa lis-soċjetà. Nies li għandhom talent mużikali li jistgħu joffruh għall-ġid ta' oħrajn. Naħseb li ferraħ nies li li forsi huma inqas ixxurtjati minnha. Naħseb li ferħaq ferraħ nies inġenerali u naħseb li ta

Jien naħseb meta titwieled jew il-mużika ta' tkun importanti għalik jew kella ma tkun kważi xejn. Aħna fil-każ tagħna naħseb kollha twillidna bil-muża tal-mużika u u naħseb għalhekk inħossuha importanti fil-ħajja tagħna.
Infatti l-Mummy u d-Daddy ltaqgħu f'kor, jiġifieri Minn mill-bidu.
Nieħdu gost għax nieħdu gost inkantaw. Għamilna ħafna u ħafna ħbib mis-snin konna li jenna voices u koll qed nagħmlu xi ħaġa ta' ġid, li aħna l-flus li niġbru, aħna ma naqalgħu xejn u qed nagħtu kollox għal kawżi li għandhom bżonn il-flus.
Jiena naħseb l-esperjenza tiegħi l-iktar memorabbli kien l-ewwel ftit kunċerti li ħadt parti għax kienet xi ħaġa ġdida għalija, ma kontx, As such nieħu parti f'daw il-kunċerti imma minn 1994 bdejt ma' l-Voices jiena u naħseb l-ewwel kunċerti li ħadt parti kienu l-iktar esperjenzi li baqgħu. Imbagħad it-tieni waħda nista' ngħid meta l-familja kollha bdiet tieħu parti wkoll. Allura kienet xi ħaġa li nagħmlu bħala familja lkoll.

ħafna tgħanniq, jkun hemm ħafna emozzjonijiet. Hija esperjenza jiena dejjem kont ngħidilhom issa m'għandkomx ċans għax din l-aħħar waħda. Imma meta kont niltaqa' ma' żgħażagħ li jħobbu jkantaw, kont ngħidilhom, ippruvaw agħmlu esperjenza mqar darba ta' Voices għax hija esperjenza unika.
Naħseb kollha nkunu naqra nervużi qabel il-kunċert. Jiena u d-Daddy noqogħdu naħtfu 'l kulħadd għax inkunu eċitati. Imma naħseb min jirbaħ huwa Carl. Will you be the most excited Carl of all of us? Daddy, Of course I am! And what happens before the Voices concert? Every time.
Mhux tagħmel. M'hemmx tagħmel.
X'jiġri? You feel?
I feel upset but but